Ma gudde Moien, dann sinn ech frou Iech haut begréissen ze kënnen bei eiser Pressekonferenz, déi wéi der wësst drëm geet, dass mer, mir respektiv de Marc, haut de Mëtten an der Chamber wäert eis nei Proposition de loi zum, zur Plattformaarbecht déposéieren. Ech wollt eng Kéier kuerz op de Kontext drop agoen. Also de Sujet vun der Plattformaarbecht, deen ass jo scho länger an der Diskussioun. Ech mengen d'Chambre des Salariés hat 2020 schonn dorobber geschafft, 2000. 22 huet dunn eis deemoleg Deputéiert Myriam Cecchetti eng éischt Proposition de loi an der Chamber deposéiert. Nach eng Kéier, zwee Joer drop, 2024, ass dunn déi laang erwaarte EU-Direktiv zur Plattformaarbecht ugeholl ginn, och wa se an der Tëschenzäit leider e bësse verwässert gouf. Ëmmerhin, hei zu Lëtzebuerg ass d'Regierung elo säit iwwer zwee Joer am Amt an et gëtt nach ëmmer näischt Konkretes. De fréieren Aarbechtsminister, de Georges Mischo, deen huet ëmmer vun engem level playing field geschwat. E wollt, en huet ugekënnegt, e wéilt d'EU-Direktiv op hirem strikte Minimum ëmsetzen, fir do nëmmen net iergendwéi negativ Folge fir d'Plattforme mat sech ze bréngen. Dat heescht an anere Wierder, en huet eigentlech d'Intérêten vum Patronat a vun de Multinationallen iwwert déi vun deene vulnerabelste schaffende Leit gesat. Mee awer et ass nach ëmmer näischt geschitt. Elo hu mer mëttlerweil en neien Aarbechtsminister, mee och dat däerf awer elo keng Excuse sinn, fir datt et net weidergeet, well et war jo awer an de leschte Jore genuch Zäit, fir sech Gedanken ze maachen. Et hätt een och scho kënnen op der Plattformaarbecht schaffen, éier d'EU-Direktiv do war a bekannt war. Si hunn, souwuel déi fréier Regierung wéi déi aktuell, wollt déi EU-Direktiv ofwaarden. Mee da mussen se awer elo e bëssen an d'Gäng kommen, well déi muss bis Enn dëst Joers ëmgesat ginn. Mee et geet jo net just ëm déi legal Schwieregkeeten, mee et geet einfach ëm déi sozial Konsequenzen, déi dat och mat sech dréit, soulaang mer dat net gereegelt hunn. Well während d'Regierung vun engem level playing field schwätzt, gesi mer eigentlech an der Stad all Dag ëmmer méi déi Vëloen, déi Leit, déi op de Vëloe sëtzen, mat hire bloe Rucksäck un. An d'Plattformaarbecht ass jo mëttlerweil awer nach vill méi wéi dat, wat mir ëmmer am Kapp hunn, dat ass d'Iessensliwwerung oder och Transport, mee et geet wäit doriwwer eraus. D'Gewerkschaftsfederatioun, déi europäesch Gewerkschaftsfederatioun, d'ETUC, déi huet eng Etüd gemat, wéi eng Secteure virun allem riskéiere sech ëmmer méi ze uberiséieren. An do si ganz ënnerschiddlech Secteuren dobäi erauskomm, Mär schwätze vum Nettoyage a vun de Soins à domicile, vun der Educatioun, vun der Gesondheet, virun allem an der Santé mentale, vun der Kultur an der Musekszeen an dann och dee sougenannte Microwork, wou eigentlech d'kënschtlech Intelligenz trainéiert ginn. An dat heescht, mir gesinn an all deene Secteuren, datt mer eigentlech Zeie gi vun ëmmer enger weiderer Prekariséierung, well de Problem vun der Plattformaarbecht ass jo, datt d'Leit onsécher Salairen hunn, datt se onberechenbar Aarbechtszäiten hunn, datt se ëmmer méi vun Algorithme kontrolléiert ginn, wat jo dann och nach Schwieregkeete mat sech bréngt, souwuel wat d'Protection des données ugeet, mee och wat d'Berechenbarkeet ugeet. Déi Leit, déi hu kee Recht op Congé, se hu kee Recht op Kënnegungsschutz, well se als Indépendant ugesi ginn a si mussen dann dofir suergen, datt se selwer eng Sozialversécherung hunn an datt se Pensiounsrechter hunn, a bei villen ass do wahrscheinlech de Problem, datt se do net richteg ofgeséchert sinn. Dowéinst hu mir dat elo eng Kéier an d'Hand geholl a mir hunn dann zesumme mat der Chambre des Salariés eis Proposition de loi iwwerschafft, respektiv eigentlech nei geschriwwen, fir datt se zum engen natierlech konform ass zu der EU-Direktiv, mee awer och doriwwer erausgeet, datt eng ambitiéis Ëmsetzung vun dëser Direktiv mat där mer wëlle weisen, dass fir eis de Schutz vun deene schaffende Leit, déi oft zu deene Vulnerabelste gehéieren, eng Prioritéit ass. Mir mengen, dass mer heimadder eben deene Leit och nees eng gewësse Verhandlungsmuecht ginn a se e bëssen op e bessere Podest setzen. An ech mengen, de Marc, dee wäert elo den Text e bësse presentéieren. Jo, merci. Merci, Carole. Vläit och ugefaangen, de Carole huet vun all deene Livreure geschwat, déi hie gesäit mat de bloe Rucksäck, oder vläit hunn d'Rucksäck och aner Faarwen. Um Wee fir an d'Chamber ginn ech hei ëmmer ënne laanscht d'Ënneschtgaass, an do gesäit een dann, do gëtt et e Stand vu Vëloe vun der Stad Lëtzebuerg, déi Vëlo. A reegelméisseg gesäit een do, datt just nach een oder zwee Vëloen do sinn an Leit sech am Gaang si quasi ze zerklappen, fir e leschte Vëlo ze kréien, fir da mat hirem Rucksak kënne virun ze fueren. An et erënnert mech onwillkürlech u Situatiounen, déi een aus Iwwerliwwerungen aus dem 19. Joerhonnert kennt, wou Leit am Minett gedoe gi sinn, hir eege Pioche matbrénge fir an d'Minière schaffen ze goen. A genau sou wéi déi Tagelöhner deemools hu mer e Réckschrëtt an d'nonzéngt Joerhonnert, hu mer eng extrem Prekariséierung vun deene Leit, déi do betraff sinn. An d'Ambitioun, déi mär eis stellen mat dësem Text an deen, wéi d'Carole scho gesot huet, och an Zesummenaarbecht mat der Salariatskummer ausgeschafft ginn ass, besteet doranner, am Fong d'Aarbechtsrecht an d'Eenanzwanzegst Joerhonnert eriwwerzehuelen, ugefaangen effektiv bäi deene Vulnerabelsten, bäi de sougenannte Plattformaarbechter. Vulnerabel si se, A méi Hisiichten, op der enger Siicht well et Faux Indépendanten sinn, déi hir Cotisations sociales selwer bezuele mussen, déi ënnert Loundumping leiden, déi keng Congéen hunn, déi kee Kënnegungsschutz hunn, déi komplett am Wëlle Weste sech selwer iwwerlooss sinn. An déi Vulnerables, an dat gesäit een och an der Realitéit vun deene Vëloschaufferen, dat si ganz dacks BPI'en oder DPI'en, déi elo d'Recht kritt hunn, zu Lëtzebuerg ze schaffen, a wou deen een oder anere vläicht mengt, ma et ass scho gutt, datt se iwwerhaapt iergend eng Aarbecht fonnt hunn. Mär mengen awer, datt dat doten an déi dote Form vun Aarbecht en trojanescht Päerd am Aarbechtsrecht ass. Duerfir eben Eis Proposition de loi, déi ech de Mëtte wäert an der Chamber déposéieren, se baséiert prinzipiell op dräi Pilieren. Den éischte besteet doranner, esou wéi d'Direktiv dat och virgesäit, fir eng Présomption légale vum Salariatsstatut Virzegesinn. Dat heescht, datt an eiser Propositioun ginn et 13 Krittären, a wann ee vun deenen 13 erfëllt ass, da gëtt et eng Presomptioun, datt déi Persoun e Salarié ass, a wann dräi Krittäre vun deenen 13 erfëllt sinn, dann ass festgehalen, datt et sech ëm e Salariatskontrakt handelt, ob e lo schrëftlech festgehalen ass oder net. A wat wichteg ass, ass, datt et en aneren, och ganz essentiellt Element an der Direktiv, dat ass eng Ëmkéier vun der Beweispflicht. Dat heescht, et ass an Zukunft d'Plattform, déi beweise muss, datt et sech net ëm e Salariatsvertrag handelt, an net den eenzele Salarié, dee beweise muss, datt en Salarié ass. Dat ass e Paradigmewiessel an der Conceptioun vun der Erbréngung vun der Beweispflicht. Eisen Text, esou wéi e redigéiert ass, ass och direkt applikabel, net wéi d'Direktiv et virgesäit, ab engem bestëmmte Stéchdatum. Dat heescht, all déi Leit, déi am Moment ënnert deene Konditioune schaffen, géifen och do drënner falen. Dat zweet Element, an ech menge wierklech, datt dat essentiell ass, och grad am 21. Joerhonnert, besteet doranner, datt mer d'Algorithmen, also déi entpersonaliséiert Décisiounen, déi geholl gi fir e Salarié, datt mer éischtens definéieren, wat ass de Champ d'action iwwerhaapt vun deenen Algorithmen, wat däerfen déi Algorithmen Wat däerfe se net? Wéi eng perséinlech Donnéeën däerfen iwwerhaapt opgegraff gi vun deenen Algorithmen? Mer suerge mat deem Text mat ganz klore Reegele fir Transparenz. Dat heescht, datt et esouwuel national Institutioune gëtt, bei eis d'Commission nationale de la protection des données, zesumme mat der ITM, déi Abléck kënnen hunn an de Funktionnement vun deenen Algorithmen, iwwerpréifen, also kontrolléiere kënnen, ob se och richteg applizéiert ginn, an och d'Vertrieder vun deene Leit, déi betraff sinn, also D'Gewerkschaften. Ech mengen, an dat ass, dat war eis och ganz wichteg, datt mer wesentlech Bestëmmungen, wat Algorithmen, perséinlech Datenerfassung, Santé a Sécherheet op der Aarbecht, mat Forme vun technescher Iwwerwaachung respektiv technescher Datenerfassung, net nëmmen denken als eppes, wat op Plattformaarbechter zoutrefft, mee generell an de Code du travail ophuelen. An dat ass fir eis och dee Schrëtt, wou mer mengen, datt mer domadder d'Aarbechtsrecht op den Niveau vum 21. Joerhonnert versichen ze bréngen. An den drëtten essentielle Punkt fir eis ass, datt et kollektiv Rechter gëtt, datt d'Gewerkschaften eng decisiv Roll hunn, déi national representativ Gewerkschaften an der Verteidegung vun de Rechter vun de Salariéë vu sou Plattformen. Dat ass dat drëtt wichteg Element, well et och deem Subordinatiounsverhältnis, wat e Salariatsvertrag ass, eng Géigemuecht, eng Verhandlungsmuecht iwwerhaapt entgéint setzt, wat an dësem Fall dann d'Gewerkschafte sinn. Dëst sinn déi dräi wesentlech Elementer, déi mer dragesat hunn. Mär hunn och schonn 2022 Eng éischt Proposition de loi eraginn, dat war d'Myriam Cecchetti, dat war nach virun der Adoptatioun vun der Direktiv, déi eréischt am Oktober 24 ugeholl ginn ass, a mär hunn déi Proposition de loi hu mer eigentlech wesentlech erweidert, notamment ëm déi ganz Dimensioun vun den Algorithmen, ëm déi ganz Dimensioun vun der digitaler Datenerfassung, hirer Kontroll, hirem Champ d'action an wat an der Direktiv och virgesinn ass a wat mer eben ausgeweit hunn op alleguerten d'Salariatsverhältnisser. Mär probéieren, esou wéi wann de fréieren Aarbechtsminister Georges Mischo gesot huet, e géif näischt maachen, well e wëllt level playing field maachen an domadder keng Dispositiounen fir Plattforme maachen, déi eventuell méi streng kinnte sinn, wéi an anere Länner, wou awer och bis elo nach net vill geschitt ass op deem dote Plang, wëlle mär de level playing field maache fir déi Leit, déi do schaffen. De level playing field, datt déi Leit déi selwecht Schutzbestëmmungen hunn, déi selwecht Rechter an déi selwecht Méiglechkeete wéi Leit, déi an engem ordinäre Salariatskontrakt sinn. Voilà!